ceunak hi ceunak he a tlau a hau thlacam hlawhtling thantlang tang ah lar bakmi thlacam hlawhtling ka si mui dawh lo lo zong motorcycle tlaih ahcun nungak zong zeitluk dawh zong ah kan lan dih cucahcun kan nih pawl san kan tlaih lo hi rum ka duh ve

Zeitindah na kau? Zeitin eh? Ka min hmap na theih lo? Thangtlang peng ai hun tuk i thlacam hlawhtling a lar ve mi min hmanh theih lo. Zeitine ka min kha chim rip ngat. Zeitine, zeitine. Daih thiam ka pi. Zeipaoh va si sehlaw tuni khan a hmaan ti lo. Ceunak hi ceunak hi a tlau a hau. Ka fa ka theih dingah Dawi thiam ka si lo. Thlacam hlawhtling. Thantlang tang ah lar bakmi thlacam hlawhtling ka si. Na rat hlan in zeidah zeidah na van herh timi ka theih sa vialte ahhin. Na sifah tuk ruangah, rum duh ruangah, Mirako lung awk fa. Oh, si ko. Zeidah si na duh le zeitindah zei bantuk dah tuah piak na duh zeitindah thlacam piak na duh timi kha chim ko fa kan hoi de mui dawh lo lo zong motorcycle na tlaih ahcun nungak zong zeitluk dawh zong ah kan lan dih cucah cun kan nih pawl san kan tlaih lo hi rum ka duh ve. Thla na rak campiak tiah kan nawl. tenau tukmi thil ah mak um buai ṭheu aw maw le rum ah aw a si ka fa zeitluk in dah rum duh le cycle duh ruang le nungak duh ruang ah hin ma zeitluk in dah ka buai timi na thinlung hi ka theih dih a lang thluahmah ka nunning vialte ka hmuh dih tu ah hin natein mah hi kan tuah piak mi man ah hin zeidah na ka pek ve lai timi hi um kan tuah piak bak lai le ka chim ning in na tuah kho in na um kho ṭung la maw ma hi bia hi ma ka kamh kho la maw ka um kho ko la papi e e e e na ka lehnak cu va fawi ve hi bia hi duh paoh in fawite i leh khawhmi le ti khawhmi ah an rel ka fa a hi bia hi ruahset mat in dawt chim ding si ka fa chimmi ah khan lung taktak khat man al tel hmu lo kan tuah piak lai na thil na kan tuah piak kan bira mo chim ngat kan tuah piak ko la Talawtak asi le si lo cu a thepar long hram seh. Kha siah cun atu kan hal dingmi hi pakhat hmanh tang loin na thinlung

Paruk. Aw, aw, hmaan na hmaan. Cycle cu deh pazidan neih na duh? Pahnih. Pahnih. Um, siseh. Siah cun room na van ti tikah zei bantuk room chawleva tampi ma imma na duh nupi tampi rum ma zei bantuk rum khi dah na sawh duhmi si mah kha nangmah na tu na duhmi hi nai chim thiam thiam lo chuan hngat na duh ning ka theih ko na tein nangmah bia ka te khan theih hi ka herh zei bantuk rum khi dah rum na ti na duhmi si si chawlava hi rum hi ka duh ko pi chawlava lo maw

Khah ṭha tein ngai. Ka chim dingmi hi ṭha tein ngai. Atu hnu thawk hin hi hnu kum riat le cheu ah cycle na hmuh la. Natein nangmah ta si le si lo ding ai fiang lo. Khat nangmah chung ai hngat cang. Leitindah ka ta si khawh lai timi nangmah ten vai tuak ko. A her ahcun mi zong va that ko. Chawla vai rum ka duh na ti caah khan a caan hi tampi hau lo. A fiang bakmi a phizil a si ti si ahcun tangka tampi na hmuh tikah khan na neih tikah khan na rum te la chawleva tampi na ngeih tikah na rum te la mah kha kha nangmah ah a langmi hmuh khawhmi a fiangmi cu si mah vial si Ka zoom ni mam lo a khanu va chim le thlacam kha ka lu lawngah a ka benh ma si ko. Holh lawng te si ko la.